Ġaħan u l-bieb. Kien il-Ħadd u omm Ġaħan riedet tmur il-quddies kmieni. Ġaħan kien iħobb il-friex u ma riedx iħalli s-sodda f'dak il-ħin. Ommu libset u qabel ħarġet qaltlu, Ibni, jiena sejra l-knisja. Inti qum u meta toħroġ, qis li tiġbed il-bieb warajk. Tieħu ħsieb xejn ma! wieġeb Ġaħan. Wara ftit qam, libes u lesta biex joħroġ. Meta ftakar f'dak li qaltlu ommu, x'għamel? Fetaħ il-bieb, qalgħu, qabdu mill-ħabbata u beda jiġbdu warajh. Mhux hekk kienet qaltlu ommu. Wieħed jista' jaħseb kemm daħku n-nies meta raw lil Ġaħan ikarkar il-bieb tad-dar. Wasal il-knisja u baqa' dieħel b'dawk il-ħsejjes kbar. Kulħadd tbissem u qal, Ara ġaħan biex ġej! Ommu li kienet hemm tara u tisma' intilfet bil-mistħija. Resqet lejn ġaħan u qaltlu, Hemm x'għamilt miġnun! Ma, wieġeb Ġaħan, mhux int għedtli biex niġbed il-bieb warajja meta noħroġ mid-dar? Darba Ġaħan qal, Tant ngħix ħaġa waħda mal-ħmar tiegħi li kultant naħsbu li hu jien. Naħseb li l-aktar karattru popolari tal-ħrejjef magħna l-Maltin u Ġaħan, tant li daħal fl-idjoma Maltija. Lil xi ħadd li jagħmel għemil stupidu ngħidulu, Tkunx Ġaħan! Imma Ġaħan, veru li huwa ħmar?
Hawnhekk jgħidlek, In the form of a wise man there is always a boy, so there is in Ġaħan. To look for Ġaħan, the man, we therefore must first search for the child. The Jahanov-Our heritage is a simple-minded boy. Min hu Jahan? Minn fejn ġej? Eq, Jahan magħruf mad-dinja kollha, imma f'postijiet fejn żmien fejn hemm iżlam. Daqqa jissemma ġewħa, daqqa ġieħa u daqqa ħoġa. U jiena Kelli kelli l-opportunità illi mmur Tunis u hemm kien hemm wirt kbir ta' ġaħħan li jgħidulu Ġoħħa u sibt illi Ġufa hu hu ta' North Africa, Ġaħħan ta' Malta, imma l-kelma Ġaħħan unika, però kellna kelma simili Ġufa South Af aw Sqallija. U minn hemm eh, sibt eh, xinġejt lura Malta, sibt eh, publisher għalli muru sibli ieħor ta' Albania. Umbat namilulek il-ktib. I was too young not to say no, too, too, too stupid, eh, bħal ġaħan. U sibtlu veru, kien għajt ma xaħat minn emmek, u kien l-ewel ktib, issa kodba kien għaw. ippubblikati, imma kienu Praspar ta' Ġaħan, ta' Ġorġ Mifsud, u miegħu kienu kien hemm stejjer oħra, Praspar ta' Ġaħan ieħor, Ġaħan u t-Tiġieġa, però qatt ma ħadd ma kien jaf b'ismijiet oħra qatt ma kien isemmu, rari. Fittixt madwari, kellna l-Italjan Embassy, kitbuli u tawni ħafna informazzjoni. U bqajt sejra hekk. Mbagħad kien hemm Mifsud Kirkop illi għamel konferenza kbira u dħalt fil-konferenza bil-ktieb ktieb ġdid jismu Il-Ġaħan ta' Madwarna, kienu tawni lira tal-ewwel ktieb. U MUT Publications kien, u mbagħad kelli t-tieni wieħed jerġa', U sibt li Jahan kien f'Bukhara. Xi ħadd bagħatilna kartolina of all things minn Bukhara, kien holiday, u bagħatilna l-istatwa ta' Jahan fuq il-ħmara minn Bukhara. Monument tiegħu, hemm monument ta' Jahan. So, tista' taħseb x'ħassejt u għamilt iżjed riċerka, bqajt sejra biha. Sadattant, xorta għadni nsib illi hemm ġaħan Ingliż jismu Peter u għandi u sibt sibt fuqu. Għax imbagħad kont bqajt nidħol fil-folklor mill-mamma tiegħi kienet tisselli fil-kotba mant l-Ingliżi fil-gwerra u l-folklor kont nafhom fuq bonot subajja Ingliżi u ppubblikajt ktieb The Good, the Bad and the Miraculous in Folktale. Minbarra hekk, fil-konferenza li għamel Mifsud Kirkop, ikun hemm l-iqwa wieħed mill-Ġermanja, Ulrich, il-Professur Ulrich Marjob ġie mill-Ġermanja u meli wasal id-dar, meli wasal il-Ġermanja, kitibli għalli li jien professor, ma kont professor xejn. Imma tantx tant ħadd gost u bqajna nikkomunikaw u it-tiqibat l-ktib Ħaġa li ma tissemmiex, il-ktieb tiegħu bil-Ġermaniż, Nasreddin Hoxha, Nasreddin Hoxha, u f'nofsu insib li sem ġaħan tal-Malta, li ma kien jidher imkien fl-ebda ktieb barrani il-ġaħan ta' Malta. U mort biħant il-Ministru, u l-Ministru tant ħagost u li daħlu għuli fil-competition u rbaħt l-ewwel premju. Ilu ftit, ilu ftit, out of the blues, jiġifieri, kien hemm xi ħadd interessanti ħafna fl-istejjer ħa jaraw li huma l-iktar kwalità ta' stejjer li jħobbu t-tfal tal-iskejjel, fl-Ewropa kienet din għall-Ewropa. Kitbu li l-iktar fl-Ewropa l-iktar Persona li tara għat-tfal li maħbuba u miġjuba hi l-ġaħan.
Hemm diversi teoriji li jispjegaw ħrafa x'inhi. Ħalli nibdew minn hawn, mhijiex mhijiex eh, xogħol miktub għat-tfal. L-ewwel nett mhijiex xogħol miktub. Il-ħrafa kienet storja irrakkontata. Ma kinitx irrakkontata biss lit-tfal, kienet irrakkontata anke lill-adulti. Meta wieħed iħares lejn il-ħrejjef u jara x'hemm komuni bejn ħrafa u oħra, l-ewwel nett jinduna li hemm diversi affarijiet li huma rikorrenti minn ħrafa għal oħra, minn pajjiż għal ieħor addirittura. Imma huma. tentattivi tal-bniedem illi l-ewwel nett jispjega d-dinja ta' madwaru, illi jipprova jagħti sens lid-dinja ta' madwaru, jinterpreta d-dinja ta' madwaru u anke ħafna drabi li jipprova biex ngħidu hekk iżiegħel bih innifsu biex ifejjaq it-tensjoni tal-ħajja ta' kuljum. Dik hija l-ħrafa. L-ewwel nett ħa nindeminaw dan huwa proġett li għadu għaddej iktar tard din is-sena jiġu ppubblikati ħrejjef minn lokalitajiet oħrajn. Ħafna ħafna jħossu illi l-ħrafa hija wirt kulturali kbir ħafna. U jiena xtaqt illi aħna bħala bħala poplu nieħdu ftit mill mill-wirt kulturali ta' pajjiżi oħrajn. L-idea ta' ta' Ewropa u ta' Ewropa Magħquda appuntu hija dik illi illi pajjiż jesperjenza l-kultura ta' pajjiż ieħor, ta' ta' sieħeb ieħor, u naħseb illi wieħed mill-modi ta' kif nistgħu nagħmlu dan, hemm modi differenti, imma wieħed minnhom hu appuntu illi jkollna aċċess għall-ħrejjef, wirt kulturali hekk rik, ta' pajjiżi oħrajn. U bdejna b'daw it-tliet b'daw it-tliet pajjiżi, bdejna bil-ħrejjef, xi ħrejjef mis-Slovakkja, imbagħad imxejna tikka, morna għar-Repubblika Ċeka, mxejna tikka oħra, morna l-Polonja u l-pjan kif kont qed ngħid huwa li nifirxu aktar. Hemm din il-ħrafa Slovakka gustuża ħafna ta' missier li kien re u meta xiegħ, ried jara min mit-tlett ibniet tiegħu kien iħobbu l-aktar. U għajtilhom waħda waħda, għiegħed il-kbira u qalilha, Kemm tħobbni? U din qaltlu, Jiena nħobbok daqs id-deheb u l-fidda tad-dinja kollha. Hu ħa pjaċir ħafna b'din it-tweġiba. Eventwalment, għajjat lill-fustanija u qalha, Ma inti kemm tħobbni? U din qaltlu, Inħobbok daqs il-ħaġar prezzjuż kollu tad-dinja. U ħa pjaċir ħafna anke b'din it-tweġiba. Imbagħad għajjat liż-żgħira u qalilha, Inti kemm tħobbni? U din qaltlu, Jiena inħobbok daqs il-melħ. Tweġiba stramba li m'għoġbitu assolutament xejn u rrabja tant illi saħansitra keċċiha mir-renju tiegħu. It-tifla m'għandniex xi ngħidu ħaditha bi kbira, spiċċat mitlufa u bħalma jiġri ħafna drabi spiċċat mitlufa ġo foresta fejn iltaqgħet ma' mara xiħa illi aċċettat illi żżommha magħha basta taħdem għaliha għal sena. Dina rrakkontatilha x'ġaralha għalfejn missierha keċċiha u qaltilha li m'għandhiex għalfejn tinkwieta, 'il għaliex f'għar li kellha kien hemm ħażna enormi ta' melħ. Sadanittant li ġara fir-Renju kien li minħabba n-nuqqas ta' melħ kien hemm kriżi sħiħa. U din il-kriżi sserjat ħafna 'il għaliex it-tisjir kif nafu kollu huwa jew ħafna minnu huwa bbażat fuq il-melħ. Tant illi n-nies Bdew jitnikktu, ma setgħux isibu x'jieklu u kien hemm ġuħ u karistija kbira. Sakemm jum fost l-oħrajn it-tifla, incognito, m'għandniex xi ngħidu, tmur lejn il-palazz, tinduna li missierha kien qiegħed ħażin ħafna, appunt għax ma kellhomx melħ. U din titlob lill-gwardji tara lir-re, għall-ewwel ma jaħdux bis-serjetà, eventwalment jaċċettaw, joħduha quddiemu u tgħidlu Jien għandi xi ħaġa prezzjuża ħafna għalik u din toħroġ borża żgħira mimlija melħ li għalih kienet is-salvazzjoni. U hemmhekk imbagħad turi min hi u bażikament ir-re jieħu t-tagħlima ta' ħajtu illi l-melħ jiswa aktar mid-deheb.

Din il-ħolma bdiet b'suġġeriment ta' ħabib tiegħi. Dan xi ħames snin ilu kont naħdem ma' kumpanija nagħmlu l-animations. Ħabib tiegħi kien jaf li kienet dejjem il-ħolma tiegħi li nagħmel xi film u kien issuġġerili dal-ktieb ta' Trevor Zahra. Jien kien sellifli l-ktieb għax kien qed jaqrah it-tifel tiegħu dak iż-żmien. Qrajtu, għarrobni u fil-bidu bdejt qisha logħba, nagħmel naqa' sketches, naqa' logħob u hekk. X'ħin rajt li li bdiet toħodli naqa' ħin mhux ħażin, ikkuntattjajt lil Trevor Zahra biex nistaqsih għall-permess, tani l-go ahead u mbagħad bdejt bis-serjetà tlaqt mix-xogħol jiġifieri u spiċċajt full-time. Nagħmel rampuċu. Eh, biex tadatta minn ktieb għal-film, eh, forsi mhux faċli skemm wieħed jaħseb, jiġifieri mhux ħataqbad il-dialogu li hemm fil-ktieb u l-istorja eżatt u tgħidu jista' naqbdu jista' nifilmjaw hemmhekk. Sawa ġifieri eh, trid taqra, alright, tieħu l-punti l-aktar li huma importanti u valdi kultant L-aktar deċiżjoni tibsin ikunu li tqaċċet 'il barra, ġifieri hemm karattri sħaħ li forsi dak li jkun jgħid kemm nixtieq nara dak il-karattru pereżempju, huwa qas jidher imkien. U r-raġuni ma tkunx għax ikun karattru mhux interessanti imma li fl-aħħar mill-aħħar inti għandek siegħa u nofs sagħtejn, jiġifieri u għall-istorja tinduna li dan mhux qed jgħinha biex timxi 'l quddiem l-istorja allura ikollok kontra qalbek it-tajjar anke chapters jiġifieri. Hemm kapitli fejn kompletament ma ħajdru mkien. Treversal ħalla f'idejna ħafna ġifieri fl-ebda mument ma jenna fl-istess ħin nibqgħu lejali ta' ma rridux indawru lill-istorja dak li jkun qas biss jibqa' jagħrafha mill-ktieb. Però bil-fors isiru ċertu u jifhimha li li ħaġa li ħassir. U l-iskript dejjem iġanka bħalissa voljilna il-fuq minn tles snin illi eh, bdejna naħdmu fuqu. Kull darba l-iskript jisek dejjem ta' ġorna, ta' ġorna biex dejjem tipprova timpruvjaħ għal dak li l-aħjar ikun fl-istorja. Il-proċess biex karattru ġibu ħajja biex niftehmu u naqgħu komplikati xem li proċess fil ħafna. L-ewwel pass u għat tibda tagħmel l-sketches ta' design. Mela rajt il-ktieb, taf għandek id-description ta' xinu il-karattru u tibda tgħid jien kif qed nimmaġinaħ. Tagħmel sketches, la darba tkun kuntent bl-idea li għandek bid-design kif jidher, ma tibda tibnih bil-kompjuter. Dan l-istess ħaġa bħal kieku bnejtu tal-karta pesta eżempju, ma minflok kollox fuq il-kompjuter tibnieh, tagħtih il-kulur, tpenġih, tagħmillu s-suf eżempju rampuċu hemm il-materjali biex id-dawl jinterekt jemmjaw sew. Mbagħad tikkrijalu skanetru. Tikkrijalu skanetru biex tkun tista' iċċaqalqu ta' nemejtjah, mbagħad għandna l-proċess tal-motion capture fejn inġibu nies ħiereġ ta' għandna ħbib tagħna Jirrixtaw il-movimenti, dak il-moviment nitfa' fuq il-kompjuter, qabdu mal-karattru, nirranġa fuqu, nagħmel eżempju facial expressions, ċaqliq ta' swaba, dembu, dal-affarijiet, u mbagħad fl-aħħar tissetja dwal u tirrenderja l-istampa finali, ġifieri apparti l-editing li jiġi jżid il-quddiem. Il-mod kif naħdmu ġifieri anke bħala inputs, hemm xogħol li nagħmluh flimkien, ġifieri kieku ngħidu Min qed jidderieġi, jiġifieri diffiċli tgħid jien jew hu jew hija sewwa, jiġifieri ah rajt kemm affarijiet bħal pereżempju script li ntfajt niktbu jien sewwa jew ngħidu l-istoryboards jew ċertu angoli forsi niffoka daqsxejn aktar jien fuqhom, però fil-verità ġifieri meta niġu biex niddeċiduhom bħala film naqduh nitfgħu ħdejn xulxin u nqattgħu l-ħin naħdmu flimkien. Però mbagħad hemm dak ix-xogħol li huwa separat, jiġifieri jiena ma naħdimx fl-animation as such bħalma jagħmel hija, pereżempju jiena Pereżempju bħalissa qed nieħu ħsieb ħafna dak li hu l-motion capture, jiġifieri nġibu atturi, ħbieb tagħna stess fil-fatt ikunu, milli jiġu jirreċtaw fi spazju ngħidlhom isma' għandna bżonn nagħmlu dix-xena jew dal-moviment. Jirreċtaw huma dal-moviment fl-ispazju u mbagħad naqbdu dak il-moviment u jisna nqabbduh ma' skaletu biex ngħidu hekk biex imbagħad dak l-iskaletu nqabbduh mal-karattri li jkun krea hija. U nkunu ta', ħa ngħidu ktajnih il-moviment. Jien naf ħaġa oħra li nagħmel, pereżempju l-editing, jiġifieri wara li hu ikun ħareġ bil-play blast ngħidulhom, jagħtini dal-materjal u naraw x'għandna bżonn minn fejn sa fejn bħala shots jiġifieri. Biex imbagħad inkunu nistgħu nibdew nirrekordjaw il-vuċijiet, nirrekordjaw il-mużika. Jiġifieri inti għandek ħafna saffi fuq xulxin, kultant ikollok intoppi li tislowja proċess, allura l-ieħor qed jistenna x-xogħol minn għandek. Però żgur mhux se niġu fl-istess fejn ma jkollniex nagħmlu għax tant huwa kbir. Bħalissa ġifieri qed nikkommettu ruħna għal dal-proġett biss, ġifieri tant hu proġett kbir. Ġifieri għandna sentejn oħra żgur għaddejjin fuqu. Allura bħalissa biex naħsbu fuq proġetti oħra. Xi nillestu dan u mbagħad naraw. Mbagħad naraw. Ġifieri fil-fatt Dik hi ntisek minn banda tgħid imbagħad nixtieq nagħmlu xi ħaġa oħra, però meta tkun fiha tant tkun kbira u stressful, jiġifieri u daqsxejn riskjuża wkoll, illi ma tibdiex tara xejn iktar, fis-sens tgħid issa nlestu din, jalla jirnexxielna biha, ħa mbagħad orajt ikollok jiġifieri tama li 'l quddiem inkomplu xi ħaġa. U in the meantime jiġifieri inti finanzjarjament m'għandekx dħul bħal ħaddieħor stabbli, jiġifieri inti isek qed tilgħab karta, jiġifieri qed tagħmel xi ħaġa daqsxejn kbira li ddum biex turi l-frott, fil-fatt Għal hawn ftit żmien, sakemm ma ħariġniex ix-short, ix-short film, inti qisek qed taħdem fil-baħħ, jiġifieri anke n-nies jgħidu x'qegħdin tagħmlu. Qed nagħmlu film bejn tnejn ma tista' tgħid xejn. Allura dik is-sitwazzjoni hija xi antipatika u kultant qisek taqta' qalbek għax qed tibni xi ħaġa imma ddum biex trendi r-riżultat. Di almenu kienet boost għalina, rajna xi ħaġa fis-cinema allura u n-nies jagħmlu l-kuraġġ, aħna. Nidhrulna inqas ta' ġiennen jiġifieri milli konna nidhru qabel. Eżatt, issa almenu daqsxejn ġienn aċċettabbli issa.
L-istejjer ta' Roni dak il-ktib fih ġabra ta' stejjer umoristiċi li jirriflettu l-aspetti kollha tal-ħajja Maltija, il-familja, ix-xogħol, il-bejħ u xiri, l-isport, il-politika, reliġjon. Dawn l-aspetti li jiena nħoss li dal-karattru kien kapaċi jidħol fihom kollha minħabba li hu karattru twajjeb mhux Tajjeb, twajjeb, ġwejjed, kwiet. Ma tantx kapaċi, ma tantx jirnexxilu jinnegozja sew il-ħajja moderna, għalih il-ħajja kontemporanja hija ħajja mgħaġġla. U għalkemm dak li jagħmel jipprova jagħmlu għall-ġid, dejjem jispiċċa tellief. Huwa karattru simpatiku li inti tista' tempatizza miegħu. Stejjer illi marru tajjeb minħabba li huma kollha stejjer umoristiċi, marru tajjeb anki maż-żgħażagħ, mat-tfal, fl-iskejjel, speċjalment fl-iskejjel privati, fejn jidher minn dak li jgħidu li l-għalliema li huma jieħdu gost jgħallmuhom u t-tfal jieħdu gost jaqrawhom. Mentri mbagħad fil-ktieb l-ieħor rejjef għal żmienna jiena użajt stil differenti, l-istil tar-realiżmu maġiku fejn għaqqad ir-realtà mal-fantażija. Id-dinja ta' kuljum, li nafu biha int u jien, li ngħixu fiha kuljum, mad-dinja tal-ħolm. Għaliex bil-letteratura inti tista' r-realtà tittrasformha f'ħolma. U dak li jiġri fil-ħolm tista' wkoll turih li kważi qed jiġri fil-ħajja ta' kuljum. Allura hija din l-għaqda bejn dawn iż-żewġ realtajiet, realtà tad-dinja li ngħixu fiha u realtà li nġarrbu fil-ħolm, jew inkella d-dinja tar-realtà u d-dinja tal-ħolm jiġu flimkien, jitwaħħdu. U jitwaħħdu poetikament. Għaliex il-letteratura dil ħaġa kapaċi tagħmilha. Jiġifieri kapaċi tibdel, tittrasforma, aħna ngħidu tittrasfigura r-realtà bħalma tagħmel l-arti kollha. Għansilt il-ġenitwa l-ħrafa għal dik ir-raġuni, għaliex filwaqt li fl-istorja realista jew naturalista Inti marbut xi ftit fl-immaġinazzjoni u fil-fantażija, fil-ħrafa tippermettilek tmur lil hinn minn dan, tmur lil hinn mill-ħajja ta' kuljum kif aħna ngħaddu minnha, kif nagħmlu esperjenza tagħha, kif inġarrbuha minn jum għal ieħor, kif nagħmel fl-istejjer tar-Roni. Fil-ħrafa inti tista' tmur lil hinn minn dan U tuża dik il-laqta poetika li għalija hija importanti ħafna. Jiġifieri inti xorta waħda tgħid dawn il-karattri li qegħdin fil-ħrejjef mhumiex karattri ta' sħaħar, dawn mhumiex sħaħar, mhumiex spirti, huma karattri vera, karattri reali, karattri tad-demm u l-laħam. Imma jgħixu f'dinja kważi tal-fantażija, dinja tal-immaġinazzjoni, stejjer li jistgħu jiġru li minnhom ukoll tista' tirrifletti fuq il-ħajja kif nafuha u fuq il-ħajja ordinarja, imma fl-istess waqt nuża l-istil fil-kitba, għax hemmhekk kollox, l-istil, li dik ir-realtà kapaċi jibdilha u jittrasformha. Forsi biex nagħtik eżempju tal-istil ta' dawn il-ħrejjef għal żmienna, ħa naqralek biss silta ċkejkna, erba' versi, Mit-tmiem ta' waħda mill-istejjer li għalija huma għal qalbi, eh, li jisimha l-bejjeħ tal-fanali. Dana ikun hemm raġel li jagħmel il-fanali u tkun xterdet ix-xnija fir-raħal fejn ikun jaħdem li f'wieħed minn dal-fanali fil-qiegħ ta' dal-fanali kien ħeba djamant. U allura nies kienu jmorru biex jixtru l-fanali minn għandu bit-tama li jsibu huma dan id-djamant. Meta wasal biex imutu u Ma sabuhx, kienu għadhom ma sabuhx, dad-djamant kien għadu moħbi. Naturalment dad-djamant ma kienx jeżisti, imma jmorru biex jippruvaw jieħdu l-aħħar fanal li jkun ħadem dan e, il-bejjieħ tal-fanali. Kien jagħmilhom il-fanali u jbiħhom. U l-istorja tispiċċa hekk. U allura meta miet dan ir-raġel li kien jagħmel il-fanali u d-djamant kien għadu ma nstabx, meta miet, Fuq ir-raħal waqgħet dalma kbira. Il-jiem qsaru u l-iljieli twalu u saru swed f'aħma. U l-qlub imtlew b'dieqa kbira, għax ħadd ma kien għadu jqum filgħodu bil-ħsieb li xi darba jsib id-djamanti leqq, l-iżmerald, iż-żafir, ir-rubin jew l-ametist. U mingħajr tama bħal din, jew xi oħra bħalha, ma tagħtihx tort. lil dak li jkun li jħossu mdejjaq.
Ħrejjef li jbeżżgħuna. Ħrejjef li jsaħħruna. Ħrejjef li jixgħalulna l-immaġinazzjoni. Din hi l-qawwa tar-rakkont, tal-istorytelling. Imma l-ħrejjef mhumiex invenzjoni moderna. Il-films moderni tal-lum jinqdew b'mezzi li ilhom minn żmien Żemżem, Esopu, Hans Christian Andersen. l-aħwa Grimm, Walt Disney. Ilkoll rakkontaturi tajbin li sabu modi differenti kif jagħtu l-ħajja lill-karattri tagħhom u jgħidulna storja li tgħaġġibna, tispirana, iżżommna fuq ix-xwiek. Darba Albert Einstein kien qal, Jekk trid li wliedek ikunu intelliġenti, aqralhom il-ħrejjef. Jekk trid li jkunu aktar intelliġenti, aqralhom aktar ħrejjef.